Ә, не, камераны каян дәс килесең? Именно синең камераны алсын, шуңа килесең. Рамай, син или нык телефонга якын килеп сөйләшәсең, бер нәмә аңлашмадым. Шу шу шу шу сөйләсең. Ха, гром сезә койма. Запустить виртуальную камеру. Что тут? Мында, мында синең менә камераны кушар өчен, мине күрсен өчен. Куябыз атыш.

Рәфия әйтә. Сөйлә иде. Менә шигырь табам, туктап тор, менә шигырь таптым. Мин тормышның төрле ягын күрдем. Йөзгән булды бәхет диңгезендә. Кайгы күлләренә төшкән булды. Кичә алдым шөкер икесендә.

Эшләре. Укыймы? Кашан укырга әйтерсең? Рамил, укыргансың? Дога кылып теләк телим. Кабул итеп ал, Раббым. Барчабызга бир тазалык, тыныч тормыш мул табын. Ата-анага түземлек, балаларга тәүфик бир. Туры юлдан тайпылдырма, хәвефләрдән саклый күр. Тынычлык бир күңелләргә, гаиләләргә татулык, йорт-җирләре матур, йөрәкләргә сабырлык. Тыныч, матур үтсен көннәр, борчу, хафага салма. Бар өметем, ышанычым тик синдә, газиз Алла. Мин тормышның төрле ягын күрдем. Йөзгән булды бәхет диңгезендә. Кайгы күлләренә төшкән булды. Кичә алдым шөкер икесен дә. Тормыш булгач булды төрле чагым. Шатлык яңгырында коенган чак, язмышларның ачы җилләренә түзәлмичә җиргә сыгылган чак. Тормыш бит ул тора-бара көрәшләрдән, кайгы, шатлык алышынып, икесен дә кичергәннәргә генә гомерләрнең ахыры Тормыш сулары шул тозлы, эчкән саен эчелә. Кайчагында юк-бар сүздән күңелкәйләр кителә. Кителеп кенә дә калмый, челперәмә ватыла. Ватылганны төзәтмәскә сәбәпләре табыла. Төзәткәннең җөе кала, ямау салсаң, ямаулы. Кешенең бит ул гомерләре, түгел мәңге, санаулы. Уйламыйча сүз әйтмәгез, күңелләр кителмәсен, Китек күңелкәйләр белән гомерләр үтелмәсен. Яздырам, а? Языла бар. Бер сүз әйтәлми торам, телем аңкылга ябышты. Язмышмы бу, әллә ялгышмы? Әле яңа гына әнием кулыма кендек әбисе биргән иде түгелме? Ә бүген исә Нәрсә сөйләп? Сөйлә дигән инде. Телевизорга бар, икенче этажга мин укып күрсәтәм сиңа бер. Син үкенмә гомер үткәнгә. Чәчләреңне кырау үткәнгә, бер-бер артлы айлар, еллар узып, сиздермичә картлык җиткәнгә. Син үкенмә, яшьлек киткәнгә, читтә сагынып гомер иткәнгә, хыялларың ялкын өткәнгә, көлгә әверелеп беткәнгә. Син үкенмә, әгәр авырлыклар үзәгенә бик нык үткәнгә, юк-бар нәрсә өчен кайчагында күз яшьләреңне түккәнгә. Син үкенмә берүк язмышыңа, рәхмәт диең исән йөрткәнгә. Ничек авыр, кайтмаганын белеп, йөргәннәргә, саргып көткәнгә. Тагын бер матур шигыребезне багышлыйбыз. Пычактан да үткенрәк итеп, бәгырьләрне телә авыр сүз. Ачуларың чыккан чакта кинәт, әйтмә зинхар, хиш тә авыр сүз. Түземлекләр бер дә таштан түгел, күңелнешкә кылы өзелер. Мең кат гафу сорап ялварсаң да, юшкын калыр яла, яра төзәлмәс. Тагын бер матур шигырыбызны багышлыйбыз. Бер кашанда тормышыңнан зарланма. Аллаһ ишетеп, синең әле авыр тормыш күргәнең юк дип, күпкә авырлыгын җибәрер. Ни булса да, Аллага шөкер, тормышын шәп диң. Шунда Аллаһ сиңа, әле синең әйбәт тормыш күргәнең юк дип, тагын да әйбәтрәген бирер. булганга шатланып сөенеп яшик дуслар шушының белән безнең сәхифәбез тәмам игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт сау булыгыз булдымы